versi minn 26 sa 37. F'dak iż-żmien Ġesù qal bħalma ġara fi żmien Noè hekk ukoll jiġri fi żmien bin il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noa daħal fl-arka. Imbagħad ġie d-duluvju u qeridhom ilkoll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lott, kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibiegħu, iħawlu, jibnu, imma dakinhar li Lott ħaraġ minn Sodoma, Alla bagħat xita ta' nar u kbrit mis-sema u qeridhom ilkoll. hekk ikun il-jum li fih jidher bin il-bniedem. U f'dak il-jum, min ikun fuq il-bejt u jkollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx joħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jerġax lura. Ftakru fil-mara ta' Lot. Min ifittex isalva ħajtu jitlifha, iżda min jitlifha jsalvha. Ngħidilkom li, f'dak il-lejl, tnejn ikunu f'sodda waħda, wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jidħnu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu, Fejn, Mulej? U hu weġibhom, Fejn ikun hemm il-ġisem mejjet, hemm l-isqra jinġabru. Il-kelma tal-Mulej tifħi lilek Kristu. X'tista' in-natura tallimna dwar il-ġudizzji ta' Alla? Ġesù jikkwota proverbju familjari lill-udjenza tiegħu, Fejn ikun hemm il-ġisem mejjet, Hemm jinġabru l-isqra. L-isqra huma attratti għal-laħam mejjet. X'inhu l-punt ta' Ġesù hawnhekk? Huwa inevitabbli li ħaġa sseħħ meta l-kundizzjonijiet kollha jkunu milqugħa. Li l-Mulej ġej lura f'din id-dinja hija ċerta, imma ż-żmien mhuwiex magħruf. Il-ġudizzju tal-Mulej jiġi malajr u ħafna drabi f'mument li ma nkunux nistennew. Ġesù għalhekk iwissina biex dan il-mument ma nsibuhx fuqna għall-għarrieda f'dak il-jum. Huwa ċert li Alla jagħżel iż-żmien it-tajjeb. X'rid ifisser Ġesù meta qal li wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla? L-intimità tagħna mal-persuni li jirrispettaw u jħobbu lil Alla, m'għandhiex garanzija li b'hekk aħna nistgħu nimmeritaw il-Ġenna f'Jum il-Ġudizzju. Ħafna drabi, aħna nassoċjaw ruħna jew nidentifikaw lilna nfusna mal-persuni li nkunu qed ngħixu qrib tagħhom, bħar-raġel jew il-mara tagħna jew xi ħabib tal-qalb. Alla jiġġudika kull persuna b'mod individwali, skont il-mod kif tkun għexet din il-ħajja u għall-mod kif tkun wieġbet għall-grazzja tiegħu. Ħadd ma jista' jaħrab ir-responsabbiltà tad-dover tiegħu billi sempliċement jassoċja lilu nnifsu ma' xi ħadd li qed jagħmel dmiru. L-aħbar it-tajba hi li Alla jagħti l-grazzja, is-sikurtà u r-refuġju lil dawk li jfittxuh bil-fidi u l-indiema f'qalbhom. u jagħti l-grazzja lil dawk li huma jafuh b'mod personali u li jaċċettaw li hu jkun is-Sid tal-ħajja tagħhom. Hu jagħtina wkoll il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu biex aħna ngħixu bħala qaddejja denji fis-Saltna tiegħu. biex inkunu dejjem lesti li nirċevuh meta jiġi. Il-ġudizzju ta' Alla huwa aħbar tajba għal dawk li huma lesti li jiltaqgħu miegħu. Il-ħlas tal-ġusti hu Alla nnifsu, il-għajn ta' kull verità, ta' kull sbuħija, ta' kull tiba, imħabba u tal-ħajja eterna. In-nies ta' żmien Noè injoraw It-twissijiet ta' Alla? Dawn in-nies, kif toqgħod tajjeb bl-Ingliż, they laterally missed the boat. U inti, fuq liema dgħajsa inti riekeb? Dik tas-suċċess u l-pjaċir tad-dinja? Jew dik li se twasslek għall-hena tal-ġenna ma' Alla? Dawk li jittama tagħhom hi soda u ankrata fil-ġenna. Dawk ma jiġu qatt iddiżappuntati f'jum il-ġudizzju ta' Alla. Huma għad jintlew ferħ kbir u l-ma jitfissirx dakinhar li jaraw il-Mulej ġej fil-glorja. U t-tama tiegħek hi impoġġija f'Alla? u fis-Saltna tiegħu. Mulej Ġesu, inti it-tama u s-salvazzjoni. Aziza Marija, għenni biex jien qatt ma nitlef il-għan tiegħi għalfejn qed ngħix fuq l-art li hi il-ġenna. U agħmel ukoll li bit-talb tiegħek jiena jkolli dejjem ferħ u żelu ġdid biex inkun nista' ngħix fis-Saltna ta' Ibnek l-għażiż. Amen.